Joluo ne kano ne kano cham nang'o? Aneno gimoro dero. Dero ni ne en ang'o to nitime eh, cham mage mane ipaka ne dero? Dero Mm. en gima olo- olos go undo. Mm. Jomwalo thurwa ka ne loso go undo, Mm. to jopinje mag mundo gini to iloso go lando. Olando.
Mm.
To kata thurwa ka be jomoko ne lose golando. Mm. Aguko ko- aguko ka ka- kabuor ing'eyo. Aguko kaguor ang'eyo.
Eh, oloso dero nondi. Mm. Golando nyalo biro. Mm. Bas koro dero ni ne en sito. Mm. Dero ne nitie mar njugu. Mm. Dero nitie mar kal. Mm. Dero nitie mar bel. Mhm. Dero nitie mar bando. Mm. To mar kal ni ne ok ji ng'eny go. Mm. Mar bel ema ne ji ng'eny go gi mar bando. Mm. Mar njugu be ji manok ema ne nigo. Mm. Koro dero en gima iole bel to en gi miole bando mm. koro eno emoting'o bando kano bando kata macha bo kano bel mm. to ok ne riwgi ok ne ah, riw gigi mm. mar bando en bando mar bel en bel yore mar bando yore mm. nikech koriwgi to thuth bando jathuth bando jathuth mm. mm.
koro miyo bel mm. mana yore to bando be mana yore to, to gimane kind bando gi bel ere mana joluo puro ahinya bel mm. nikech eh, puro bando mm. to chakore e ndalowa mm. to ndalo kwerewa gi wuonewa mm. to ne bel ne bel to ka okom bando mm. tiluomo mana e kind bel kendo ne, ne gima kosechiek timuodi amuodo rumo kanyo mm. onge mikano kano ibro... kaka nirege be ne gikia mm. eh. mm. ng'ene ka koro mine wa ndalo mine wa mm. to koro bando no mm. koro okinyi mm. iswage is, mori bude onindo to ka piny runi to iswage e pong mm. itoye itoye itoye itoye itoye mm. kosetoye mm. ta idhi imoye mm. to kosetwo mm. to osetieng'o pong mm. omako rege e pi. Koro rege yot. Eh, Mm.
Nikech hignigo ne masin onge. O, koro chon chon nirego gi nirege kidi. Eh, kidi.
Mm.
Eh, Aneno kidi moro e dhodi ka kia ne ben ne itiyo kode. ma e. Man- Mapong'. Eh. Kiele. Eh. Kielo. Eh. ma dier ng'eyo ne ma donjo e lowo to iye mm. to pamore mana kama irege kata sani mm. koele mm. to irege arega irege arega mm.
oh. irege arega hey.
to koro koro pong' mathin an ireg cham marom an ireg mogo marom nadi eh, matedo en irego matedo mm. ah.
pong' obiro mana nyoro nyoro ga ah, masin to biro nyoro mm. nyoro nyoro mana ka wan go mosekendo mm. na ka masin obiro mm. walawo mna rego mboga ka nyaluo
wuok dala ka udhi rego mboga mokwongo tikti eh. irego gendi osiptal eh. to macha ne pong' pi eh. ma pi ema rundo eh. ma ka ni idhi e nyoro eh. tidhi gi punda eh. tinindo aninda ma, ma kata moro kinye kiduogo oh, kinye ka niduogi eh. eh. Nikech gin ne gin tong' pi ma bando lwar mana achiel e nde to gine rundore kama to toyo atoya ma ma nyaka ibi ka Mm. kata tonga po kata kata moga tonga pok orumo Pok orumo.
Mos mos tu. mos mos Mm.
eh, Oh, mm. okay, okay. ema kae to masin obiro Mm. koro ka masin obiro Mm. masin odonjo gi omboga ka nyaluo kuno mm. koro warego kuro mm. kaeto kaeto kendo masin ochako donjo gotaro ka mm. koro warego taro mm.